ברוך השם די ישיבה איז נישט דא קיין משגיחים, איך דארף עס נישט האבן און איך וויל עס נישט האבן און איך גיי עס נישט האבן, איך בין אליינס א מענטש מיט אלע בחורים, איך קען נישט נאכוואקן קיין בחורים און נאכטראכטן פאר בחורים, איין זאך וואס איך קען טון, האלטן דרשות פון יראת שמים און בעטן די אייבערשטער יעדן טאג באשעפער העלף מיר איך זאל זוכה זיין צו האבן תלמידים הגונים, וואוילע בחורים, איך דארף נישט קיין למדנים, איך דארף נישט קיין דיינים, איך דארף נישט קיין שיינע אידן, פשוטע בחורים זאלן זוכה זיין צו טרעפן זייער שידוך. א חתונה האבן און גיין האבן א דזשאב, האבן א אייגן ביזנעס און נישט רעדן שמוציג, לייגן תפילין יעדן טאג, שחרית מנחה און מעריב, טוט נישט קיין טובות פאר קיינעם, דו בחור ער ברוגז אויף די אייבערשטער, ווארפט אוועק די תפילין, טו נישט, דו טוסט נישט קיין טובות פאר קיינעם אז דו לייגסט תפילין, נאר פאר איינעם, פאר דיך אליינס. ווען איך לייג תפילין צופרי, איך האב נישט קיין ראש ישיבה וואס איך דארף לייגן תפילין, איך טו פאר מיר אן תפילין. צי ס'גייט מיר היינט יא גוט, צי מיין ווייב בלאזט אויף מיר היינט, צי מיין ווייב בלאזט נישט אויף מיר היינט, צי איך האב היינט צו דעקן מיין באנק, צי ס'גייט מיר קראכן טשעקס צי נישט, איך בין נישט דא ווען זיי ברוגז, איך טו אן תפילין ווייל איך דארף, איך דארף לייגן תפילין, דאס איז מיין לעבן, איך קען עס נישט שטאפן, ווייל איך בין א איד, נארישע בחורים זענען ביזי סטראשענען טובות, דער ראש ישיבה קוקט, דאווענט ער, דער ראש ישיבה, דו פאפסט פאר מיר? פאר מיר טוסטו אן תפילין? פאר מיר גייסטו אין שול דאווענען? א גרויסע רחמנות אז דו דאווענסט מעריב פאר מיר, אז דו דאווענסט שחרית פאר מיר, אז דו דאווענסט מנחה פאר מיר, דו דארפסט דאווענען פאר דיר! פאר דיר! איך בעט יעדן טאג די אייבערשטער, נישט איך בעט, איך וויין צום אייבערשטן יעדן טאג! יעדן טאג! באשעפער פליז, וואס וואס קום איך דא אין ישיבה? איך וויל אויפשטעלן בחורים זאלן חתונה האבן זיין פשוט'ע אידן! ווייסט מיינט פשוט'ע אידן? גיין מיט ציצית, גיין מיט א קאפל, גיין מיט פאות, גיין מיט א בארד. און גיין אין שול יעדן טאג דאווענען שחרית מנחה און מעריב, דאס איז די גרעסטע זאך וואס איז דא אויף די וועלט, איך בין פון די שוואכע בחורים, נישט דא אזאך ווי שוואכע בחורים, ס'איז דא אדער ביסטו א איד, אדער נעבעך טוסטו נישט וואס א איד דארף טון, ניין איך בין פון, איך עס נישט די, איך עס נישט די עסנס, איך עס, איך, איך, איך ארבעט אויף תאוות אכילות, אלץ שטותים, והבלים, דמיונות, זאג מיר, וואס הייסט תאוות אכילה? דו גייסט אריין אין א סטאר, ס'איז כשר? ס'דא א הכשר? עס, מאך א ברכה, עס ברויט, וואש דיך, בענטש! און רחמנא לצלן, איינער וואס היט נישט קיין אידישקייט, נו, נעבעך, איז ער צובראכן. הלוואי, הלוואי, זאל מיר דער אייבערשטער אויסהערן מיינע תפילות. און ברוך השם, די אלע בחורים וואס האבן זיך געהאלטן אין ישיבה דא און חתונה געהאט, שיינע, שיינע שטובער האבן זיי. זיי לעבן מיט זייער ווייב, און ברוך השם זענען ערליך, זיי האלטן אידישקייט, אינדרויסן זעען זיי אויס פשוט, פשוט, פשוט, אינדרויסן זעען זיי נישט אויס ווי קיין שיינע אידן, כ'האב אינגעלייט וואס גייען נישט קיין היט און רעקל, זיי ארבעטן, זיי ארבעטן, גייען מיט א סוועדער, מיט א סוועטשער, מיט א הודי, וואס זאגט מען, מענטשן קוקן אן, אה, עפעס א שוואכע אינגערמאן, ער איז גארנישט קיין שוואכע אינגערמאן, ער גייט במסירות נפש יעדן טאג אין שול דאווענען שחרית מנחה מעריב. איינער זאגט מיר, כ'קען נישט אויספיגערן דעם יונגערמאן, כ'וויל נישט זאגן די נאמען דא, כ'קען נישט אויספיגערן דעם יונגערמאן, כ'מיין, ער שטעלט אהער א פנים ווי א באם. דאס איז מיין נחת, דאס איז מיין נחת. ער זעט אויס ווי עפעס א, ווייסט, א קאול דוד, כ'ווייס נישט וויאזוי מ'רופט עס אן, ממש ווי א גארנישט. און ער האט די שאל די גאנצע שול פאקט איין פאר זיין דאוו יעדן צופרי ווי אזייגער זעקס אזייגער אין מקווה איז ווי א ארבעטער שטייט אויף צופרי זיבן אזייגער דאוונט ער שחרית האט זיך זיין חומש מיט זיין משניות נאכדעם גייט ער ארויס מיט זיין שיינעם שאל ער ווארפט עס אהער און ווארפט עס אהין נישט קיין חילוק ס'איז אלץ שטיסל און ער גייט מיט אזא סוועדער מיט א פינקע סוועדער מיט א וואס איז א חילוק דער מענטש גייט אין שול דאווענען שחרית מנחה מעריב דאס הייסט א תלמיד פון ישיבה. דאס איז א תלמיד פון ישיבה? איך בין פשוט, איך בין א פשוטע מענטש, איך בין א טשילער, און איך בין א איד, דאס איז א תלמיד פון ישיבה? הלוואי הלוואי זאלסט קענען אריינברענגען אים. וואס איך בין בין איך, דארפסט דיך נישט יעצט גיין אנטון א פינקע סוועדער, דארף אויך וויסן אביסל שכל, יעדער איינער וואס ס'שטייט אים גוט, וואס ס'קומט אים, אבער איך דאוון שחרית מנחה מעריב. איך פארפעל נישט קיין טבילה, און אז איך האב פארפעלט, הייב איך אן פון יעצט, איך הייב אן פון יעצט א טבילה, און אז איך האב אין מיר אלע שלעכטע מידות, וועל איך עס יעצט אויסארבעטן. דו ווייסט ווער געווען די הייליגסטע מענטש אין כלל ישראל, יענקי? משה רבינו. דו ווייסט, האסט אמאל געהערט די מעשה מיט משה רבינו? עס געווען, עס שטייט אין אסאך ספרים, איך קען דיר עס ווייזן שפעטער. עס איז געווען א, אין בעל שם טוב על התורה פרשת קרח שטייט עס אויכעט. אז עס שטייט אז משה רבינו איז געווען א קעניג און ער האט געקענט ליינען חכמת הפרצוף, ווייסט וואס דו האסט אויף די חכמת היד חכמת הפרצוף? אין פרשת ישרו אין זוהר הקדוש קען א מענטש זיך אויסלערנען אלע סודות פון ווי אזוי מען קען קוקן אויף א מענטש, א מענטש קוקט דיך אן, ווי טיף די אויגן איז, ווי אגערדיג די אויגן איז, אלע מידות, די שטרייכן פון די שטערן, פונקטליך ווער וואס דו ביסט. איז געקומען א קעניג האט ער אראפגעשיקט א גרויסע מעלער, אין מדבר זאל אים אפמאלן א פיקטשער פון משה רבינו, איך וויל זען ווער דער מוזס איז, ווער דער משה רבינו וואס ער דרייט א וועלט, איז דער מלך זרוע געקומען מיט א פיקטשער, און דער קעניג קוקט אויף דעם און ער זאגט דו האסט מיר געברענגט א פנים פונעם גרעסטן באנדיט, א מענטש וואס האט אין זיך אלע שלעכטס אויף דער וועלט. ער האט אים געהייסן לייגן אין תפיסה, מען האט אים אפגעפאפט. זאגט אים אדוני המלך, פאר דו אראפ, איך האב דיר געברענגט א פיקטשער פון משה רבינו, דו האסט מיר נישט געברענגט קיין פיקטשער פון משה רבינו, דו האסט מיר געברענגט א פיקטשער פון א גנב, פון א מענטש וואס האט אלע תאוות וואס מען קען נישט אויסרעדן. זאגט אים, קענסט אליינס אראפ פארן. דער קעניג איז געווארן זייער אינטערעסאנט, ער פארט אראפ אין מדבר, און ער און ער טרעפט משה רבינו, און ער קוקט אים אן, ער זעט דער מענטש, לויט די שטראכן, לויט די סימנים, ער איז געבוירן מיט אלע שלעכטס, פרעגט ער אים, דו ביסט משה רבינו? יא. דו האסט געשפאלטן די ים? יא. דו האסט איבערגעדרייט מצרים? יא. דו האסט געגעבן שלעק? מצרים איז געווען אזוי ווי אמעריקע היינט, עס האט געפירט די וועלט. דו האסט געמאכט אויס, שטעל דיך פאר ווי איינער קומט און מאכט אויס, אויס פון די גרעסטע מאכט האבן, די שטערקסטע באפעלקערונג. זאגט ער אים יא. נו זאג מיר וויאזוי קען זיין, דו ביסט געבוירן, איך זע דיך דא, דו האסט אלע שלעכטס. זאגט ער אים יא. איך בין געבוירן מיט אלע מידות רעות. כ'האב עס אויסגעבעטן די אייבישטער, כ'האב עס אויסגעוויינט, כ'האב עס אויסגעקרעכצט, כ'האב געארבעט אויף דעם, דאס איז מורא'דיגע חיזוק פאר א מענטש, א מענטש טראכט איך, איך בין א שלעכטע מענטש, דו העסט עס אויסארבעטן, דו העסט עס אויסבעטן, דו העסט ארבעטן אויף דיר, לייג אין דיין תפילה צעטל, באשעפער איך וויל רעדן איידל, באשעפער איך וויל רעדן איידל, הלוואי הלוואי זאל דאס, הלוואי זאל איך נאר דאס פועל'ן אויף בחורים, ס'האט מיר שוין געלוינט צו עפענען די ישיבה.